Vakorinto va vumbirhi ku avanyisa ka vunharhu. Xana ho tlhela hi sungula ku ti tivisa ke? Xana hi fanela ku kuma mapapila lama hi tivisaka eka n'wina kumbe lama humaka eka n'wina ku fana ni leswi van'wana va endlisaka swona ke? E-e, hi n'wina mi nga papila ra hina, leri tsariweke etimbilwini ta hina, leri tiviwaka ni leri nga hlayiwaka hi vanhu hinkwavo. Swa vonaka swinene leswaku n'wina mi papila ra Kreste, leri humesiweke hi hina, leri tsariweke ku nga ri hi inki kambe hi moya wa Xikwembu lexi hanyaka. A ri tsariwanga ematambheni ya maribye, kambe ri tsariwile etimbilwini ta vanhu. Hi nga vula sweswo hikuva hi ni ku tshemba koloko emahlweni ka Xikwembu hikwalaho ka Kreste. Hina hi hexe a hi na matimba yo tirha ntirho lowu. Hi nga ka hi nga vuli leswaku hi na lexi humaka eka hina, kambe matimba ya hina ma huma eka Xikwembu. Hi xona lexi hi nyikeke hinkwaswo leswi a hi swi pfumala loko xi hi endlile malandza ya ntwanano lowuntshwa, lowu nga wa moya, wu nga ri wa milawu yo tsariwa, hikuva milawu yo tsariwa ya lovisa. kambe moya wona wa hanyisa. Nawu lowu maletere ya wona ma kovotliweke eribyeni wu vangile rifu. Hambiswiritano wu tile hi ku vangama lokukulu ngopfu. Vaisrayele va ko va tsandzeka ni ku languta mombo wa Muxe hikwalaho ka ku vangama ka wona. Hambileswi ku vangama ka kona a ku ri loku nyamalalaka, loko swi ri tano, ku vangama loku tisiwaka hi moya Xana a ku nga vi lokukulu ku tlurisa ke? Hikuva loko nawu lowu vangaka ku avanyisiwa wu tile hi ku vangama, xana moya lowu hetiselaka ku lulama emahlweni ka Xikwembu a wu nga vangami ku tlurisa ke? Hakunene lexi tshamaka xi ta xi ri ni ku vangama sweswi a xa ha ri na kona. Ndhawu ya xona yi tekiwile hi ku vangama lokukulu loku tlurisaka. Hikuva leswi xilo lexi nyamalalaka xi teke xi ri ni ku vangama, Lexi nga kona hi laha ku nga heriki xi ta va ni ku vangama lokukulu ku tlurisa. Hikokwalaho, leswi hi nga ni ku tshemba loko tano, hi vulavula hi tiyile nhlana swinene. A hi fani na Muxe la nga tisiva mombo hi xisirhelelo leswaku Vaisrayele va nga voni ku vangama loku nyamalalaka ku helela makumu. Miehleketo ya vona a yi lo bvinyeka, hikuva ku fikela ni namuntlha loko ku hlayiwa matsalwa ya ntwanano wa khalo, Xisirhelelo xexo xa ha ri kona, a xi suki, hikuva xi nga susiwa ntsena loko munhu a ri eka Kreste. Ina, ku fikela ni namuntlha, nkarhi wihi ni wihi loko ku hlayiwa matsalwa ya Muxe, wonge hi loko xisirhelelo xexo xa ha funengeta miehleketo ya vona. Kasi, nkarhi wihi ni wihi loko munhu a hundzukela eka Hosi, xisirhelelo xa susiwa. Hi laha matsalwa ma vulaka ha kona, loko va ku hosi, va vula moya, kutani laha moya wa hosi wu nga kona, ku tshunxeka ku kona. Hina hinkwerhu lava kombaka ku vangama ka hosi ku fana ni xivoni, hi mimombo leyi fununguriweke, hi hundzukile lava fanaka na yena. Hi ku vangama loku ngangamukaka ku ya emahlweni, hosi yi endlile sweswo, yona yi nga moya.